Ac'hanta tudou, sirio Montbon, da sellet war-eeun, da vuheziñ ur pevare partien ar gourfenn etre gant ar Reouen Magnus Carlsen hag a-enep-tañ Yann Nipom neuze. Setu kalz-sen o vezañ an hini kreñvañ er bed hein, ha Yanni Pomnacci a zo unan eus ar re wellañ ivez en deus kollet meur a wech enep Carlsen. Aze evit ar poent o deus graet teir fartienn, bez' zo bet div a zo bet gant Carlsen hag unan gant Nippo Mneci. Setu e rediet Nippo Mneci eo da da c'hounit ar bartienn-mañ, ha ma faot dezhañ ingalañ an disoc'h. Ha setu a-benn a-benn nebeut vo kroget vo kroget gante. Aze emaomp e kampionad ar bed ha partiennoù blitz hein hag a zo c'hoarvezout e New York just war-lerc'h kampionad ar bed ha partiennoù prim. Hag dibabet o deus ar wech-mañ evit ma vije muioc'h ar vest ha setu ober Ur gourfenn, setu ar pezh ne oa ket boaz, e pevare c'hwec'h de pevar de pemp lañset an traoù. Marc'heg Setri, marc'heg Efrer, an difenn c'hall hein. An dra-se hon eus gwelet e match Kampionad ar Bed etre Goukech ha Dinglêren. C-pemp, Setri tagar ar reizhdifenn a ra. Marc'heg C-c'hwec'h. Ha setu al linenn-mañ e oa ket anavet kalz hein, met war a seblant Carlsen zo chomet war evezh hein gant an traoù nevez. Neuze A-pevar evit tapout ar garezenn hag H-pevar hein, souezhus-se marteze evidoc'h e vije bountet Gueringuise met dre ma'z eo serr ar c'hreiz hein e c'haller bountañ Guerin war ar c'hostegi-se. Fellout a ra d'an Hippomneshi tapout ar c'harezennoù B tri, C pevar ha war an dro all war askell ar roue e faoto da Vagnus klask tagañ marteze gant marc'heg F pevar, marc'heg G pemp, rouanez H pemp, seurt traoù. Setu c'hoaz eo bet marc'hig bet c'hwec'h just a-walc'h evit leuskel plas d'an eskob ha mont war ar garazenn C pevar, marc'hig F pevar, marc'hig A pemp, giz giz 'm eus koñset diouzhtu. Tour B-unan, forzh penaos 'vije rediet fiñval un tour, hein, ma vije deut ar marc'hig da betriñ. Eskob D-seizh. Skopdetri hag e weler pennoù an arversterien setu evel-just e oa ur mor a dud hein o vont da welet e New York an daou vailh-se. Kastell bihan, setu achc'hwec'h sur oa bet c'hoariet kuit a zeufe ar marc'heg. Ar rouanez seizh hein gwelet a rae amañ e tiskouez bout dañjerus kastelli berr hein war a skell ar roue gant gant ar re zu ha ma vez graet an dra-se sur war Vimfla Street gant mare Gachpemp na berzh d'ur mare bennak aze e war ar c'hwec'h. Setu eus bet tour e-unan kuit na vefe c'hwec'h sur war. Ha marc'heg ha lamm e sepebar, Poulegawar, mouse a etak bet daou hag e kontroller ivez ar garrezenn etri. Hag emañ Magnus o prederiañ. war ar pezh-mañ 'vont d'ober, an c'hoari en deus c'hoari, en deus marc'heg HPM hag e oe Yann o prederiañ ha goude neuze marc'heg eskob B-Pemp 'neus tapet e C-Pemp, emañ peseurt pal dilezel a ra ar c'hreiz un tamm bihan met faota a ra dezhañ tapout ar garezenn-se gant ar marc'heg hein, 'vije ket bet fin tapout ma vije bet ur pezh gwirion e Berc'hwern 'vije gellet adtapout hein, setu aze ar pal a oa lakaat ur marc'heg e D-Pevar 'vit gellet lammat betek g-pevar gant ar rouanez, ha tagañ g-seizh kredabl. Setu oa kilet an eskob, hag aze emañ emañ o prederiañ Karlsen war penaos tagañ ar gwellañ rouanez g-pevar, ha kerkent c'hoariet. Gouronez Bevlar eo bet respontet gant Kasteltira n'hall ket Gesays bout tapet a-hend-all vije bet tour-gaezh ouzh stankañ ar marc'heg. Setu aet da F-pevar o tagañ F-seiz, Ronez E-seiz, Azifenn F-seiz. C'hoari o deus buan a-walc'h evit ar poent, an daoust ma ne oa ket anat anat an taolioù. Aze o deus teir munutenn pepagn evit repartién a-bezh mui div eilenn bep tro memestra hein. Setu e c'haller chom da brederia, n'eo ket KO giz ma vez lâret hein, met Fischer. Setu amañ dre ma'z eus kastelloù enebet en deus dibabet Carlsen digeriñ ar blegenn hein. hag eskopti e c'hwec'h, met peso eo solut-tre hein, daoust ma n'eus ket kalz gwerin ken dirak ar roue du, ba an eskob a oa a-rez mat, ar marc'hig zo lakaet mat ivez. moaien 'vefe bet tapout ar mare gant tapout gant ar rouanez met benn neuze an eskob a vefe kreñv-tre hag e c'hallfen didieriñ gant Gepemp pe marteze tapout tapout H-pevar d'ur mare bennak ivez. setu kement-se zo hopala kement-se n'eo ket aes. Neuze emañ prederia Karlsen aze. Marse, gudennig. Setu, brasoc'h war giz-se, ha diaes eo kavout ur steuñv evit lâret d'ober ganehañ kar ma n'heller ket tapout e se-pevar aze emaomp o vont da da vezañ flastret war askell ar roue a gepemp setu hañ n'hall ket n'haller ket bihañ tap tapout ar pezh gaer emañ a-hend-all e vefe kollet ar marc'heg amañ ha ma vez tapet e diaes e teu en-dro ar roue aze hag em eus daou wech setu 'vefe ket mat setu kerkent oa bet respontet honnezh d'e pevar. Tapet eo H-pevar met n'eo ket gwall greñv ar gwirioù-mañ. Neuze marc'heg he froer tapout ar garezenn, eskob G-Seiz. Ur wech c'hoazh emañ er redadeg ha ret eo mont ar buanañ posupl ha tenn-tre ar blegenn-se evit klask flastrañ, klask bac'hañ ha reiñ lamm d'ar roue. Ar buanañ posupl. Hag e weler mañ lakaet diaes Karlsen ha traoù all rediañ ober rampo met aze n'eus doare ebet da chom hep kemer riskloù hein. Rediet eo kemer riskloù ha gwelet e vo penaos e troio an traoù. Neuze tourbe unan, eilañ an tourioù war ar golonenn digor an draezh zo normal sur oalc'h. Emañ en soñj mont da c'hoari rouanez a-seizh ha marse an dez bennak skarzhañ an eskob pe diheñchañ rouanez a-benn tapout e pe seizh moñsoñ. Setu e soñj. Emañ ne po prederiañ ivez hein, hag e tibab re- eskemm an eskob enep ar marc'heg, ar rouanez e-seizh. Hag aze e blije ket kalz din ur wech c'hoazh hein, plegenn Ar re wennañ peogwir n'hallont ket tapout ar marreg-se evit c'hoari eskob Berc'hwec'h hein, car ur c'hoari zo bet tour-gaezh ha da gelaou ha ma vez tapet ha ma vez tapet mod-se EC-pevar e vefe deut a C-pevar hag eskob Berc'hwec'h me kollet vefe gelaou setu ça vefe ket mat en-dro, re soñjerus evit ar re wenn c'hoari an dra-mañ. Setu goude tourgaezh aze emañ Prederiañ Carlsen pell a-walc'h hag e ra d'ober ur fazi un taol-kaer un taol brav ha ne 'z a ket en-dro siwazh. Met nebeut amzer en deus evit jediñ adarre hag e ta gant eskob F5 c'hoazh. Na pegen ker an taol-mañ ma vez c'hoariet E5 e ran eskob F5 met neuze petra c'hoarvez ma vez tapet F5 Met e pevar kerkent responset, kerkent tapet e peseit gantañ, hag ez eo dañjerus-kenañ ha ma n'haller ket tapout a-hend-all lamm d'ar roue gant ar rouanez hag e c'hodrozan ronez-aez. Siwazh e gounid evit ar re-zu. Hag e oa bet kavet gant Nippon ne chegaus deus hag-eñ kafoc'h-c'hwi. An heuliad taolioù-kaer amañ evit reiñ lamm d'ar roue pe d'an nebeutañ gounid kalz danvez. Ha se ret eo deoc'h ober bec'h, hend-all, e voc'h lamet ho tour da Bgedou, roue da Bgedou. A oblije dezhe donc kaset sur oac'h? Amañ 'z eus kalz traoù da sellet oute. Tourgaezh met tourgaezh n'eo ket hini gwellañ. Un dall 'teu Ferroué e-unan. Ha goude marc'heg etre c'hall an tapout emañ bremañ gant ar rouanez. Neuze petra 'neus rakreset? Ni p'omp 'neus chom mat tregont elene gantañ. Ha war 'vid jediñ ha marc'heg etre. Po! Pebezh taol-kaer marc'heg etre! Hag e weler kaset o hejañ e benn. Nag ur souezh, sebezet eo, ha dipitet bras en dije c'hwitet war an taol-mañ, kar bremañ e oar e poac'h e achu un tra evitañ. n'hall ket ken- n'hall ket ken derc'hel, ha rak ma vefe bet achet tu e neus stardet an dorn, petra c'hoarvez ha ma'z afe da gilat e vije berr ha lom d'ar roue, ma tapfe gant ar pezh gwerin e etri. Benn neuze e teufe an tour berr d'ar roue, ha goude-se berr ha lamm d'ar roue, hag an dra soutilor marse ma vefe bet tapet amañ gant ar rouanez, e vefe bet te pevar dagadenn dizoloet, hag en dije tapet ar rouanez neuze e vije ket bet lamm ken. Setu aze e welomp partien ar merc'hed o vezañ c'hoariet ivez. Met faote din disellet ouzh hini Karlsen ha Nepo na pegen ker hein. Setu deuet eo en-dro stourm en noz mat Nepo ha goude-se emaint o vont enfin, c'hoariet o deus bet teir partien war-lerc'h. Goude hanter-partien e oaint holl rampo atentre ha neuze goude seizh partien o deus soñjet ba perak n'hallfemp ket bezañ kampioned nimp-daou ha setu pezh zo c'hoarvezet ha benn ar fin goulenn o deus ali an tredeoged hag ar FID hag e oa bet asantet pezh zo nevez ha ral-tre e vez graet a seurt traoù bo lod a lâr eo hon dra fall hag en deus kaset re a c'halloud, reoù all a lâr e E-reizh peogwir e telezont hino daou an titl, setu pep hini e ray ray e soñj war an dra-se, met pebezh blitz memes tra ha pebezh c'hoarieien. Ma, michañs da splijout deoc'h, kenavo hent ha tro!